Бергә очрашып фикерләшә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты татар авыллары иҗтимагый оешмасы бөтен Россиядән татар авыллары эшкуарларын Казанга җыйды. Быел ул дүртенче тапкыр уздырыла. Бу зур эшне алып баручы кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Исәнлек-саулык аларга. Вот шушы яз көннәре алдыннан безгә бер яктан общение, бер яктан направление безгә, ничек кешеләрне алып барырга. Әйе, татар халкының нигезе, тамыры авылларда. Аны саклап калу, яшәтүгә үз өлешләрен керткән милләттәшләребез белән ел саен очрашу мөмкинлеге бар. Аларның әйтер сүзләре, мактанырлык гамәлләре хакында җиткерербез. Минем бабаларым егерме бишенче елны Казаннан килеп атлар белән, значится, Краснояр шәһәрендә Елга авылны корганнар иде. Шунда торып калдылар алар. Вот менә хәзер инде интерес булса, может быть, берәрсе килеп, мин анда үзем дә помогать итәр идем, булышыр идем. Бергә нитеп шул авыл җирләрне освоить итәргә ният бар. Җыенга Россиянең 30 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 500 делегат катнаша. Алар арасында кече бизнес вәкилләре, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре дә бар. Танышкыбыз кили, үзебезнен опытыбызны күрсәткебез кили, аларнын опытын алгыбыз кили, вот шул ни белә килдек Мәдинә белән. Ә менә үзегез нәрсә белән уртаклашырга уйлыйсыз? Нинди уңышларыгыз белән, я булмаса нинди проблемаларыгыз бар? Бездә,
ну, әтергә. татар халгынын проблемасы бик юк. Без эш белә алдырабыз, эшлибез. Килгән саен чынында да без сөенәбез, шатланабыз Татарстанның эшләгәненә. Әйе, куанычлар белән бергә аның чишеләсе мәсьәләләре дә алга килеп баса. Бу хакта ачыктан-ачык сөйләшүләр булды.

Ул фермерларга да, конкрет әйтик, җиргә эшләүчеләргә дә, мал үстерүчеләргә дә файда күренә башлады. Но ул, әйтик, ул әз. Вот күрше илләрдәге кебек, әгәр субсидия булса, конкретно без үстергән җимешләрне әгәр вакытында алып, тулаенча алып, әгәр госзаказ кебек эшләнсә, безгә эшләве дә җиңелрәк булыр иде. Санкцияләр буенча шулай үзебезнең хөкүмәт булышсын инде шулай үзебезнең Развитиега, нигә? Бизнеска, предпринимательләргә, халыкка җиңелрәк булыр инде. Үзебезнең товар күбрәк булсын, безнең лавкаларда, безнең прилавкаларда. Быелгы җыенда менә шул импортны алмаштыру, агротуризм һәм авыл җирлекләрендәге традицион тормыш тәртибе үсеше буенча мәсьәләләр күтәрелә. Җыен Казан милли-мәдәни үзәгендә семинар-укулар белә башланып китте. Элеккеге инфраструктуралар бөтен нәрсә шулай ук калдылар, бер нәрсә таратмадык без каяда. Коллектив тоже шулай ук калды. Әле скоб кешендә колхоз исеме дә сохранить итеп калдырдык. Хәзергесе вакытта бит секрет түгел инде. Авыл хуҗалыгында яшьләр әз кала. Менә ул проблема, белегез әйткәнгә, ул бик тә зур проблема. Э, киләчәккә ничегрәк бу проблеманы решайту була, үзгәләр ничек решайталар икән? Мондый мероприятиега без беренче тапкыр килдек. Э, шушында э, безнең шикелле эшмәкәрләр белән күрешеп, алар белән фикер алышып, бер-бер белән киңәшләшеп, опыт перенимәйтергә килдек. Ә бит бу җыелышларның кирәклегенә ел саен инанабыз. Монда алган үрнәкләр кулланыла. Сорауларга җавап табыла. Милләттәшләребез арасында махсус сүз сорап байтак чакрымнар юллаганнары, рәхмәт җиткерер өчен килгәннәре дә бар. Узган елгы чыгышымда мин чыгышымның азагында Президентыбыздан Рөстәм Нургалиевтан Сораганым, авылыбызга спортзал, әлхәмдүлилләһ, менә шул спортзал почти төзелеп бетү дәрәҗәсенә җитә. Шуңа күңелем сөенеп, шуңа дәртләнеп, Президентыбызга рәхмәт әйтергә килдем. Ә инде башланган эшнең дәвамы бар. Хөрмәтле Марат Гатович, Сезгә, Татар-башкорт спорты көрәше федерацие рәисе буларак, Сезгә мөрәҗәгать итәбез. Спортзал төзелеп бетүгә, безгә спортивный борцовский ковер кирәк булачак. Булыша алсагыз, без, без бик рәхмәтле булыр идек. Бүген безнең әле татар милли көрәше буенча әле җыл ярым гына минем кече малай аның белән шөгыльләнә. Уже республика буенча 4-5 урынга чыккан җегетебез дә бар. Пленар утырыш көне дүртенче Бөтенроссия татар авыллары эшкуарлары җыенында катнашучыларга озакка саклана торган мизгелләр бүләк итте дисәк ялгыш булмас.

Ул икенче тапкыр гына уздырылса да, инде үз кыйбласын тапты дияргә кирәк. Менә ике ел дәвамында без төрле регионнарда булдык, кызларны карадык, сайладык һәм бүген сәхнәдә алар шушы үзләренең осталыкларын Казан тамашачысына дип кенә әйтсәм дөрес булмас, Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыеына килгән Авыл эшмәкәрләренә күрсәтәчәкләр. Татар авылының, авылларыбызның киләчәге, бүгенге тормышы да, киләчәге дә шул бала-чагада, бала-чагаларны караучы, үстерүче шул кызлар, аларның авылның киләчәге аларның кулында дип әйтергә кирәк. Ул дөрес булыр. Татар халкының төп чыгышы авылдан бит ул. Менә авыл ул безнең тоз. Авыл җире, Аналардан калган мираслар, гореф-гадәтләр, татар халкына үзенә хас булган гына йолалар, менә шул бөтен әйбер авылдан чыккан. Әлбәттә, менә шул әйберне без халыкка күрсәтәсебез килде. Әйе, авылга карашлар төрле, әмма туган авылларында төпләнеп калган кызлар аны ничек аңлата? Авыл минем өчен ул әни, туган йорт һәм инде мәңгелек бер зур мәхәббәт. Мәчет, национальный библиотека, мамалар, шундый без инде бөтен татарча сүләшеп инде торабыз. Инде әйтәләр бит, тел булса, милләт була дип. Шуның өчен бит китә белмим авылымнан, бик тә яратам. Менә бүген дә конкурста торабыз, ә мин инде туган авылымны, әти-әниемне, апа-абыйларымны, табигатемне сагынып торамын.
Авылдагы тормыш, спокойный тормыш, яхшы тормыш. Авылым турында мин күп нәрсә әйтергә мөмкин. Ну, мин авылымны бик яратам һәм Иң-иң шундый изге теләкләрем. Үземнең авылымны беркайсы җиргә дә алмаштырмыйм. Авыл кызы конкурсы үзенең колачын елдан-ел җәя. Быел инде ул Әстерханга кадәр барып җитте. Ә инде финалда ун кыз катнаша. Ә Гран-прига кем лаек булыр икән? Авыл кызы икенче Бөтенроссия бәйгесендә Әстерхан, Пенза, Киров, Оренбург, Түбән Новгород, Екатеринбург, Ульяновск өлкәләреннән, Башкортстан, Чувашиядән кызлар катнашты. Татарстанның сәнгать осталары, Чувашиядән Мишәр ансамбле чараны бизәде. Кызлар сәхнәдәге чыгышлары белән зур тамаша ясадылар. Кунаклар үз төбәкләре өчен җан атып утырды. Милли ризыклардан авыз итте кыскасы, чара югары дәрәҗәдә узды, ә Гран-прига Башкортстаннан Эльвира Рәкыйпова лаек дип табылды. Мин нык бәхетлемен! Миңа барысы да ошады, мин бит шат, күңелем тулы хисләр белән. Менә шушы кызлар киләчәктә әниләр тәрбияләгән балалар авылларыбызны үстерер, танытыр, саклар дигән теләктә калабыз. Чынга ашсын һәрбер теләк. Алга таба гөрләтеп яшәү өчен милләтемә телен сөйгән яшьләр кирәк. Туган телем, милләтемнең терәге, Татарларның бергә суксын йөрәге, Киләчәктә безгә дә нәсеп булыр Алланың шул хәерле көннәре.
Дүртенче Бөтенроссия татар авыллары эшкуарлары җыены Корстон күңел ачу үзәгендә дәвам итте. Монда Татарстанда җитештерелә торган азык-төлекләрдән зур күргәзмә оештырылган иде. Без бит үзебезне үзебез туйдыра алабыз. Без бит үзебезне үзебез карый алабыз. Безгә бит чит илдән килгән берәй бер дә кирәкми. Һәм менә бүген күргәзмә шуның ачык мисалы. Э, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар Татарстаныбызны һәрдаим тоеп торабыз, сизеп торабыз. Һәм инде менә бу икътисади яктан багланышлар булдыру, ул инде аерым бер ныклы җеп булдыра торган әйбер. Кичәге менә җыелышта утырганнан соң бер фикер булды, авылга Дәүләт буенча внимание кирәк, икенче төрле игътибар кирәк. Менә минемчә хәзерге әзрәк икенче төрлерәк вектор бара. Бер яктан без шәһәрләрне обустраивать итәбез. Бөтенесе благоустройство, шәһәр матурая, авылда юк. Әмма шәһәр генә матурланса, авылда кем торсын? Авылдан бөтенесе китеп бетәләр бит инде.
Безнең Киров өлкәсе белән чагыштырганда, Татарстанда Авыл эшмәкәрләренә әһәмият бик зур. Татарстандагы лизинглар техника буенча 50 гә 50 дигән, безнең өлкәдә ул юк. Бездә унбиш процент субсидия кайтарып бирелә, ул әллә була, әллә юк. Татарстандагы сыман бездә булышлык булса эшмәкәрләргә, Киров өлкәсе алга китәр иде мин. Дүртенче Бөтенроссия татар авыллары эшкуарлары җыенында һәр ел катнашучы милләттәшләребез күп. Үзгәрешләр булып тора. Ел саен нинди дә булса яңалык белән танышабыз һәм ул, Тулысы белә безнең эшне җиңеләйтү, яхшырту өчен бик мөһим, диләр алар. Бүгенге көн тәртибендә торган э, дөнья күләм э, барлыкка килгән проблемалар безнең э, яшелчәлек тармагына, авыл хуҗалык тармагына ничек йогынты ясап, шул йогынтыларны ничек шешәргә, шул шул мәсьәләне ничек шешәргә дигән уйлар белән монда. Мин монда менә Кытай предпринимательләрен күрергә дип

Быел җир, җир алдык, арендага 50 гектар, вот хотим строиться. Максат инде кую кирәк, максат кую бөтенесе дә. Теләк, теләктән тора, максат куюдан. Иренмичә эшләсәң бара. Ит җитештерәбез, сөт, э, икмәк җитештерәбез. Менә планлаштырабыз инде кымызын, козылыгын. Быел исәпләп торабыз җитештерә башларга, базарга чыгарырга. Ну, безнең инде максат ничек булса да авылыбызны яшәтү. Менә безнең үзебезнең авылның 300 еллык тарихы бар. Колтай авылы быел 300 еллыгын үткәрергә җыена. Пленар утырышта авыл хуҗалыгы эшчәнлеге, субъектларга кагылышлы җир һәм салым кануннары системасындагы үзгәрешләр, федераль һәм республика грантлары, төрле программалар, субсидияләр, дәүләт ярдәме, менә шундый темаларга кагылышлы докладлар тыңланды. Билгеле, һәркем үз авылы үрнәгендә сөйләде. Туган авылым Чуашстанның Батыр районында урнашкан. Үзенең тарихын уналтынчы гасырда башлап җибәргән. Озынкуакта бүгенге секендә 280 хуҗалык, мең дә 200 кеше яши. Ә менә ничек яшәгәннәре хакында видеоязмада күреп китик. Игътибар экранга.
Бездә тырыш кешеләр бик күп. Эшлиләр, фермерлар да бар. Авылыбыз яхшы, шөкер Аллага, юллар бар, сулар бар, бөтенләй шөкер.
Киләчәктә инде зур мәчет салыныр, иншалла. Аннары мәдрәсә дә булыр дип уйлыйбыз инде менә.
Үсер Алла теләсә. Бар да алында бит әле. Матур яса син, чтоб балкып торсын авыл.
Мәктәп яшәсе, авыл яши диләр. Мәктәп безнекесекендә безнең гөрли, Алла теләсә, безнең авылыбызның киләчәге бар дип ышанып калам. Бүгенге көндә авылыбызда 90 га якын эшкуар. Күп кенә тармакларда хезмәт итүче авылдашларым үз эшләрен башлап җибәрде. Билгеле булганча, Бөтенроссия татар-авыллары эшмәкәрләренең өченче җыеныннан соң Татарстан Президентының йөкләмәләре чыккан иде. Эшнең мондый рәвештә оештырылуы безнең өчен бик файдалы булды. Мәгълүм ки, бүген Татарстан әйдәп баручы регион гына түгел, ә дөньяда яшәүче милләттәшләребезне берләштереп торучы үзәк, локомотив. Бер-беребезне
таный башладык, бер-беребезне белә башладык, бер-беребезгә булыша башладык. Шуның өчен бик зур рәхмәт! Пенза өлкәсендә кадәр 120 мең татар тора. Вот Пензадан 70 километр шундый шәһәр бар Каменка. Шул Каменкада алты авыл татар авылы бар. Без

Вот без ул заводны хәзер восстановить иттек и завод эшли полной мощность. Пленар утырышта чыгыш ясаган милләттәшләребез үз тәҗрибәләрен уртаклашты. Билгеле, һәммәсе дә игътибарга лаек иде. Гаҗәп талантлы, кәсепле, сәләтле безнең милләттәшләребез татар халкы. Һәм менә әлегә кадәр утырышның барган һәр өлешендә уйлап утырдым, Эх, безнең үзебезнең бер Татарстаныбызда менә шуның кадәр сәләтле эшмәкәрләр булса, безнең республикабызның авыл хуҗалыгы ни дәрәҗәгә тагын күтәрелә алган булыр иде дип, менә көнләшеп тә сезне һәрберегезне үзебезнең республикабызның кәсепче-эшмәкәре итеп күрәсем килеп хыялланып утырдым. Бик күп программалар, юл программалар, чиста су, газ һәм башка. Һәм менә. Ә ул программалар безнең республикабызның авыл тормышының тулы канлылык өчен, аның тормыш шартлары шәһәр белән чагыштырганда калышмасын өчен безгә отышлы программалар дип әйтәсем килә һәм халыкны урында төпләнеп калу өчен дә сәбәп булып тора. Һичшиксез без бер генә кешебезне дә югалтасыбыз килми авыл җиреннән. Чөнки авыл тормышы ул югарырак әхлактагы тормыш. Бу беренче тапкыр булсак тагын шушы җыенда. Бик шады безгә. Бик зур рәхмәт шу оештыручыларга. Һәркемнең тәҗрибәсе, менә мин үзем карап тордым, фильмнарын карадым, сөйлүләреннән мин әйтәм, миңа да шулай эшләргә кирәк икән, дигән шундый уйлар килде. Һәм инде менә шул уйлар белән кайтып китәргә исәплим. Инде мин әйтәм, авыл хуҗалыгын авырлыкка авыр инде ул, бик авыр. Әмма ләкин эшләргә була. Чара һәрберли үрнәк ул, ниндидер әйбер нәтиҗә алып кайтып, җиң сызганып эшләргә. Авылларның эшмәкәрләренең быелгы җыены тагын да колачлырак икәне безгә күренеп тора. Милләттәшләребез бик рухланып, дәртләнеп Казанга килгәннәр. Бу җыеннарның максатының бер юнәлеше шушы үзара тәҗрибә уртаклашу һәм алар арасында элемтәләр булдыру, чөнки продукцияне урнаштыру алар алып бара торган бизнес эшенең, эшмәкәрлекнең икенче яртысы. Менә шуңа күрә дә сатырга өйрәнмичә торып, эшмәкәрлекнең уңышы булмаячак. Аларның үзара аралашуы да менә шушы мәсьәләләргә корылган.
Һәммәгезнең чыгышы бик эчтәлекле һәм үрнәк булып тора. Әлбәттә, менә мондый форманы эзләп табу, менә болай җыелып, бер-береңе күреп, берең-берең белән танышып һәм шушылай үрнәк итеп, менә мин әле министрга Марат Готичка әйтәм, менә шушы чыгыш ясаган, Үрнәкле хуҗалыкларга, авылларга үзебездән эшмәкәрләрне, үзебезнең муниципалитетлардан җитәкчеләрне җыеп алып барырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә кая гына барсак та, татар халкы ул чит илдә дә, Россиядә дә, бөтен җирдә дә үзен, үзенә урын таба һәм һөнәрле булган халык. Шуңа күрә без горурланабыз. Шул ук чакта Глобализация процесслары бара, без күрәбез, ул безгә дә кагыла. Һәм әгәр дә ниндидер чаралар күрмәсәк, без үзебезнен милләтебезне, татарлыгыбызны югалтырга мөмкин. Кайда, ничек итеп бу мәсьәләне хәл итеп була? Безнең күзлектән беренчесе, ул авыл. Ул татар өчен генә түгел, бүтән милләт өчен дә Үзенең гореф-гадәтен, телен саклап калу өчен иң уңае авыл. Бүгенге көндә без республика күләмендә күп кенә программалар эшлибез, Марат Гутыч аның турыда сөйләп китте. Авылда тормыш яхшы булырга тиеш, авылда мөмкинлекләр булырга тиеш. Ул авылда тормыш шарты гына булдыру түгел, безгә анда яшәй торган Милләттәшләребезгә һөнәр бирергә кирәк. Ниндидер һөнәр, ниндидер юлын күрсәтергә кирәк, ничек итеп ул үзен үзе саклап кала ала һәм тормышын оештыра ала. Безнең ТНВ программасы, анда тел программасы, интернет программалар. Безнең Кемгә без таянабыз? Беренче чиратта без таянабыз дин әгъзаларын ел саен җыеп, алар белән сөйләшүләр үткәрәбез. Барыбер татарның бер ние дин аша бара инде. Аннары соң ул бит Россия күләмендә үрнәк булып тора. Менә бездәге дин, татар милләтендәге дин, ул иң дөрес дин һәм бөтен бүтән диннәр белә килешеп, матур итеп яши. Икенчесе, аны күрәләр, ул чынлап торып та шулай. Икенчесе, эшмәкәрле. Татарның эшмәкәрләре, ул беренчедән үзләре булган кеше, үзләре үрнәк, икенчедән алар бик зур ярдәм күрсәтәләр шушы мәчетләргә, мәктәпләргә, шушы авылларга. Шуңа күрә без киләчәктә дә шушы форманы алып барачакбыз. Ә болай әйткәндә, менә күп кенә кызык әйберләр ишетергә туры килде. Без бит инде чит илдә дә йөрибез, ил күләмендә дә күп кенә йөрибез. Дөрестән дә, менә үзебезнен татар кешесе бик булган, бик һөнәрле, бик тырыш икәне күренеп тора. Шуңа күрә сезгә Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә бүген килдегез. Икенчедән, безнен Ринат Зиннурыч бу эшләрне матур итеп оештыра, аңа аерым кул чапсак, бик дөрес булыр. Киләчәктә дә безне шулай җыеп, шулай оештырып, әлбәттә, Безнең, без, ул сезгә генә түгел, безгә дә бик кирәк сезнең белән очрашырга. Сезнең нинди кайгыларыгыз бар? Ниндидер регионнарга барганда, без барырга килгәндә, ниндидер ярдәм күрсәтә алабыз. Каядыр мәчет төзергә мөмкинлек юк, каядыр ниндидер бизнес буенча авырлыклар бар. Әлбәттә, без ул мәсьәләләрне ярдәм итәргә тырышырбыз. Шуңа күрә бер бердәм булсак, көчле булабыз. Шуңа күрә сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек-саулык, бик зур рәхмәт сезгә. Менә сезнең кебек кешеләр ул күп кешеләргә менә мин татар дип әйтергә, горурланырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән горурланабыз.

Рөстәм Нургалиевич, менә залда утырган милләттәшләребез исеменнән сезнең һәр елны шулай авылның киләчәген уйлап, шушы бүген зур агым булып бара торган эшмәкәрләр җыеннарында үзегез катнашып, аларга теләкләрегезне әйтеп, шушы хәрәкәтне җәелдерүгә үзегездән күп көч керткәнегез өчен

Иң мөхиме, җирле эшмәкәрлекнең эш тәҗрибәсе белә танышу иде. Эшмәкәрләр бүген меңнән артык барлык теркәлгән эшмәкәрләр. Шул ук вакытта инде менә бу кече фермалар безнең төзү буенча бит программалар эшләп керә. Анда безнең 72 бүген фермабыз бар. Шул ук вакытта иң уңайлысы дип әйтербез бит, менә бүген ул турыда тоже сөйләшү булды. Алга таба инде республика программа кабул итеп,

Инде унберенче елда алар бозаулый башлап, сөт җитештерү җайга салына. Хәзерге вакытта ике савым залында 3000 баш сыер савыла. Боларның уртача савым 29 литр. Көненә бер тәүлек эчендә без 86 литр сөт савабыз.
Беренчедән ул үзенең эшен Авылда специалистлардан чын команда туплаудан башлады. Төп тармак итеп шушы терлекчелек тармагын сайлады инде. Бик күп төзелешләр үткәрде. Бүгенгесе көндә шуның нәтиҗәсе буларак безнең хуҗалык районда һәм республикада шушы сөт Саву буенча иң алдынгы хуҗалыклардан санала.
Бу җыенда күп кенә кешеләр белән танышлык, шулай ук төрле информацияләр алышыну булды. Без үзебез сөт җитештерәбез.
Мондый машиналар программа белән итергә була, и телефондан йөртергә була.
Үскәч мин инженерга барам дип уйлыйм.
Киләчәктә мин Суд строительный әкергә уйлыйм. Булачакта да моның белән шөгыльләнәчәкмен.
Бик каты ошады, бик каты яхшы каршы алдылар безне. Без моннан бик күп примерлар алып китәбез инде. Үзебездә дә менә авыл хуҗалыгында эш урыннары бирү турында 25-30 баш фермерский хозяйстволар кызыктыра күбесен. Күп кеше менә үзебез арада сөйләшкәндә Алар күбрәк безне кызыксындырдылар.
Авыл безнең киләчәгебез, безнең фундаментыбыз дип әйтер идем. Мамадыш районында бу көнне Нәүрүз бәйрәме гөрли иде. Яхшы гамәлләрне үз эченә алган дәвамлы мөһим чараны Нәүрүз гүзәле теләкләре белән төгәллик әле. Язның иң күркәм, иң матур бәйрәмнәренең берсе Нәүрүз белән тәбрик итәм. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Бәхетле итеп яши халкым, ул кыйбласын тапкан иманлы балалар үстерә. Туган җиренең